Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wakwa wa mũthenya wa ũmũthĩ na mũthikĩrĩria, nĩ ndacokereria ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ. Tũrathiĩ na mbere na kũrora o ũhoro wĩgiĩ rũracio. Tabarĩra hĩtũku nĩ tũrarorete tũkona kĩambĩro kĩrĩa, nĩ twarorete tabarĩra hĩtũku tũkĩona kĩambĩro na ũthoni, ũthoni na kĩambĩro kĩaguo. Rĩu tũrakĩrora ũhoro wĩgiĩ rũracio, rũracio nĩruo tũrathiĩ tũkĩroraga. He maũndũ matangĩhotekeka mũthenya wa ũmũthĩ, o na tũngĩgeria. Tũngiuga mũirĩtu agũrwo na rũracio rwa thugo, gũtingĩhotekeka. Matukũ ma ũmũthĩ nĩrĩo andũ mangĩhĩtania mũno marũracio-inĩ. Nĩkĩo ndĩrenda tũkinyũkithanie na ũrĩa kũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Njohi iria ciakoragwo ikĩhũrwo marũracio-inĩ ma nakũrĩa Nĩ nyingĩ, nĩ ndĩraugire nĩ nyingĩ. Na nginya imwe ciahũragwo mũirĩtu ona atarĩ oka gũkũ. Nginya njohi ya njikũrũ, tare, nginya njohi ya njikũrũkio ya mũhĩrĩga rĩ, yanyuagwo nĩ mũhĩrĩga mũirĩtu arĩ o gwa ithe. Kĩrĩa gĩakoragwo gĩtigarĩte tu atĩ mũirĩtu ũyũ gĩka, gĩka, gĩkagĩrwo nĩ mamawe wa ciana ciake ikagĩra mbũri cia matũ na nĩgetha akorwo akĩnyuĩra njohi ĩyo kũrĩa arathimĩre mwana ũcio kũrĩa no mũthenya wa ũmũthĩ tiguo kũrathiĩ na nĩma nĩguo kũrĩ tondũ gũticoka hĩndĩ ĩyo nĩkĩo ndĩrauga atĩa ũguo mwaigua ngũtarĩte mbũri maita manari njohi ona citigakĩingĩhe nĩ ikorwo cirĩ o njohi o inya njohi ici cikorwo cirĩ o inya tu mbũri cia mbere ndongoria cia ũthoni itwarwo na njohi Mbũri cia kerĩ itwarwo na njohi. Mbũri cia gatatũ itwarwo na njohi. Mbũri cia kana cia mamarĩ itwarwo na njohi. Ũkomanĩirie njohi icio inya rũracio-inĩ rwaku rũtingĩgĩa na kahenwa kana karoro kaigemaine na njohi. Hatirĩ handũ ũngĩtarĩrwo atĩ wĩna kĩagararu kĩa njohi na nginya rĩu nĩ njũĩ nĩ twatwarana. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũthikia na mwĩroreri, mbũri cia mbere na ndĩrauga ũrĩa gũbatiĩ gwĩkwo ũmũthĩ gũtikaritũhio ndĩrauga ũrĩa gũbatiĩ gwĩkwo ũmũthĩ ũmũthĩ ũyũ nĩgetha tũrũnge mbũri cia mbere hakorwo na kamwatĩ na kaharika na nĩ ndĩrĩmuonie nĩ ndĩrĩmuonereria ũhoro wa kwamũkĩra na kũneana indo icio rĩrĩa tũrĩkinya gwĩka maũndũ maya practically ũkona ũrĩa cianeanwo na ũrĩa ciamũkĩrwo we wĩ mwĩrorei na mũthikĩrĩria tũrĩkoragwo na mwatĩ na harika mũndũ akawona ũrĩa waneanwo nĩ ma mũirĩtu ona ũkorwo na nĩ ahikĩte na kana kamwe kana twana twĩrĩ no no nginya mwatĩ ũrĩa naharika tũneane tweherie ũndũ ũrĩa ithuĩ nĩkĩo ndĩrauga atĩa mwatĩ na harika ndongoria cia ũthoni ici ciranyita kĩ cirakorwo cinyita njohi ya njũrio haha njohi ya mbere haha ihũra rĩa mbere ici irakorwo inyitĩte kĩ na mbũri cia mĩrongo nĩ cia ithe wa mũirĩtu ũyũ na ihĩĩ ciake na mũtumia wake. Icio nĩcio ndongoria cia ũthoni, mbũri cia mbere, itongoretio nĩ mwatĩ na hari na harika. Warehe mwatĩ na harika, reke nguonie ũrĩa gũgũthiĩ- kũngĩthiĩ ũmũthĩ- mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha kwagĩre. Ũngĩtwara mwatĩ na harika nginya na mahũngũ, ũcooke kũũrĩa nĩ mũhothanĩtie kũũrĩa mũhĩrĩga-inĩ wanyu, mwakiuga mũtarĩrwo mbũri ĩmwe na ciringi ngiri ithatũ matukũ ma ũmũthĩ ũrĩa iragĩtarwo rĩ, ũtarĩrwo mbũri mĩrongo ĩtatũ rĩ, nĩ ngerekano ndĩraheana rĩ, mbũri mĩrongo ĩtatũ rĩ, ũkũneana ngiri mĩrongo kenda. Nĩ wanyita nginya hau mũthikĩrĩria? Ngiri mĩrongo kenda. Okorwo watarĩrwo na ngiri ithatũ mũthenya ũcio wa mbere, ũgũkorwo wĩna ngiri mĩrongo ĩtatũ, ũgũkorwo ũneanĩte mbũri ikũmi, ũgũkorwo ũneanĩte mbũri ikũmi, ngiri mĩrongo ĩtatũ. Ngwĩciria nginya hau nĩwanyita mũthikĩria na mwĩroreri. No kamwatĩ na kahari kanĩitongoririe haha, na gacohi, nginya karĩa gatihĩire indo irĩkũ? Mbũri iria. Ĩno ĩgakĩrwo nĩtwanyua njohi ya mbere, na ti nyingĩ. Nĩnjũĩ ngĩgweta ũhoro wa njohi-rĩ, haha-rĩ. nĩ njũĩ no mũrigwo nĩ atĩa ndĩrauga gacuba karĩa ka, ka rita ĩmwe njohi ya mũratina gakoragwo kahingĩtie igongona inene mũno na rĩgakinyanĩra ti njohi niĩ ngoragwo ngĩgathĩrĩria ĩnyuo no nĩ nyendaga thĩna ũrĩa weherio thĩna ũrĩa weherio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndũkae kwambĩrĩria kũgia ciana icio nĩ mbũri cia mbere Nĩngũ- nĩngũka harĩ kĩrathimo kĩa mbũri ici thutha-inĩ ndĩroka o rĩu haha ici nacio rĩ nĩ mbũri cia ũgendi mbũri cia ũgendi itikoragwo cirĩ nyingĩ atĩ mũthuri atigwo atarĩ na mbũri abana nĩ mbũri ithano tu nĩcio ciĩtagwo mbũri cia agendi a ithe a mũirĩtu ũrĩa Ici nĩ mbũri cia ũgendi. Nĩ ngũkuonia cineagwo ũũ na ikoragwo na kĩrathimo kĩrĩkũ thutha-inĩ. Na cigĩũke na gacohie nĩgetha agendi arĩa megũkorwo hau atatũ, ana, atano rĩ, maingĩre kiugũ matihĩre mbũri icio ĩ, na magĩtihĩre mwana wanyu. Kuma hau haha hena mbũri cia mũhĩrĩga, nĩcio ngoima, na nĩ ndĩraigua ngĩmaka mũno matukũ ma ũmũthĩ. Mũndũ ũtoĩ thenge Hĩndĩ ĩrĩa kũragurario, mũndũ ũtoĩ thenge nĩ ya wĩra ũrĩkũ nĩ atigane na igongona rĩu. Haha niĩ nĩ njũĩ haha hatibatiĩ kwaga thenge, na thenge ĩno kũndũ kũingĩ mĩhĩrĩga mĩingĩ na mbarĩ nyingĩ ndĩrĩagwo mũthenya ũcio ĩno. Thenge ĩno ndĩrĩagwo mũthenya ũcio, nĩtigagĩrio nĩgetha makahoria na ngoima yao acio ene ene mũhĩrĩga ũyũ maga kũhoria nĩo makoragwo mena thĩna ũcio ngoima ikũrĩo igĩrĩ gũtigwo mwatĩ ũrĩa ũgũtindĩkĩte ngoima ici na thenge ĩno niĩ nĩ ndauma hau haha nĩ ngũka ũhoro wa kĩrathimo gĩkĩ bado haha hena mbũri cia nyarũme cia mama Nĩ mbũri cigana? Nĩ mbũri ithano. Icio cia nyarũme rĩ, nĩ mbũri ithano na nĩcio cia matũ. Na nĩ tũgũka ineagwo ũũ na cigũcoka ciĩkwo atĩa? Nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, tuone harĩa kĩagararu kĩngĩũkĩra na ndigĩrĩri harĩa iraingĩrĩra. Tũingĩre mbũri cia mbere, mwĩroreri na mũthikĩrĩria. Mbũri cia mbere nĩcio ici mwatĩ na haringa ndongoria cia ũthoni ici nĩcio mbũri cia mbere mbũri cia mbere rĩ nĩ mwaigua nĩ cia ithe na nyina na ihĩĩ ciao cia mũirĩtu ũyũ mbũri ici cia mbere rĩ ciĩna kĩrathimo kĩrĩkũ watwara we kĩrathimo gĩacio nĩ gĩkĩ mwana wakwa nĩ mweka wega mũno na hĩndĩ ĩyo nĩ ithe wa mũirĩtu warehe koguo rĩ haha nĩho ndĩrauga atĩrĩrĩ rũracio na rwarĩkia kwarĩrĩrio na harĩa rĩ gacohi gaka rita ĩno ĩmwe rĩ nĩ ĩrabatarania mũno ĩtihĩre nginya ciana iria na no ĩrĩtihĩra mbũri ici gũciehereria ũthondu no nĩ gacohi kanini mũno gĩkoragwo gateithĩtie kũnene ngauga atĩa ithe wa mũirĩtu ũyũ na mwanake ũyũ ũrahikia mwarĩ rĩ, ekũmeta na harĩa thutha wa nyũmba ya mũtumia na nĩ egũkorwo na gatĩ na hau. Niĩ nĩguo ndĩrera andũ meke na ndirauga ũmũthĩ gwĩkwo ũguo. Agakĩmera atĩa? Agaturuma na nĩ megũkorwo na mũgendi wa ithe ũrĩa ũkwaragia kũrĩa nyũmba marĩ erĩ hau. Ti mũingĩ wĩroragĩra ciana ikĩrathimwo, aca. Agakĩmera atĩa? Mwana wakwa nĩ weka wega mũno nĩ kũndehera mbũri cia rũracio, na nĩ mwĩkĩte wega mũno nĩ ũndũ wa gũtũtuga mũciĩ ũyũ, nĩ ũndũ wa gũtũgwata rũra mũciĩ ũyũ. Nĩ mweka wega mũno nĩ gũcokia maitho na mũciĩ, na nĩkĩo nani ndĩ haha ũmũthĩ ũyũ ngũrathime, ngũrathimo kĩrathimo kĩu ũkinyĩrio nĩ Ngai. Agagĩkunda. Agaita mwena ũyũ na mwena ũyũ na haha thĩ, agakunda rĩngĩ akamatihĩra. Ndĩrenda muone kĩrĩa tũtunyĩtwo rĩu nĩ mũthũngũ. Arĩkia gũtihĩra ciana icio, kĩra ũndũ wa mbere ciugo cia mbere iria ciumaga kanua ka mũciari ũcio nĩ irĩkũ? Ngai ũrĩa mũtũra muoyo, Ngai wa maithe maitũ. Na ũmenye aitire thĩ njohi ĩyo, acoka agweta Ngai ũrĩa mũtũra muoyo, Ngai wa maithe mao marĩa mathiagire okiri angĩromũrathima amũkinyĩrie kĩrathimo kĩu kĩa maithe maitũ mũtukanĩrio twana twa tũhĩĩ na twa tũirĩtu na inyuĩ mũkarathima o ũũ ndamũrathima. Icio nĩ ciugo cia mbere. Mbũri icio cia mbere cianyitithania mwĩroreri na mũthikĩrĩria atĩ we wahana ta mũndũ waikĩrĩrio gũgakorwo nginya no mũhaka ũkagĩa ciana na ũtukanĩrio ndũkanaheo tũhĩĩ tũtheri ũtukanĩrio nĩ watihĩrwo warathimwo kĩrathimo kĩu hĩndĩ ĩyo ũratihĩrwo guo nĩ ũtĩĩte uge wa mũciĩ ũcio. Nakĩo no mũhaka kĩiguo nĩ arĩa maathiire, na ũrĩa ũtũũraga. Ũcio warĩ nacio no nginya akĩigue na ahingie. Agagĩkwĩra atĩa? Gwaku, nĩwaigua rĩu wee nĩwe ũrarathimwo. Gwaku-rĩ, Guti, mwana wakwa mwĩ na mũthuri ũyũ waku gwaku mũtikanagĩe cionje ikatũra imũrĩragia gũtikanonekane i... na auga ũguo mũthuri ũcio agĩkũrathimaga na njohi gũtikanonekane itaigua itumumu kaũgũ gothe gatikanoneke mũciĩ ũcio waku arĩkia ũguo akanengera mũgendi wa ithe ũrĩa ũkwaragia tihĩra ciana ici ciaku nake agathothoka ciugo iria muthenya ucio mugendi uyu wa ithe gutire kindu ekuinuka nakio ndae kindu ekuinuka nakio muthenya ucio makaumagara icio ni mburi cia mbere kirathimo kiria mwarathimwo nakio ni kiu Mũtirĩ mũrarathimwo inyuĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Aa. Mũtirĩ mũrarathimwo na ciana. Mwarathimwo na ciana mũtukanĩrio. Kĩu nĩkĩo kĩrathimo na mwerũ kwanyu gũtikanonekane ũũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩrathimo kĩa mbere. No tũrathiĩ na mbere mũrikĩa na mwĩroreri. Tũingĩre gĩkĩ kĩa agendi aithe. Agendi aithe tuge ngerekano nĩ ngũheanĩte gwitũ tũrĩ brothers ithatũ. Gwa baba mũnini kwĩna brothers ithatũ. Kwa baba mũkũrũ kwĩna brothers ithatũ. Acio nĩ arũme ke, nĩ arũme kenda. Tũgeka atĩa? Niĩ airĩtu akwa, mũirĩtu wakwa wa mbere hihi nĩwe ũroka kũgũrwo rĩ, nĩwe ũcio tweka ũguo mĩtugo ĩyo rĩ, mbũri cia ũgendi ciarehwo rĩ, ngũnengera a mũrũ wa maitũ atatũ, ithatũ na igĩrĩ, nengerane ĩmwe. kũrĩ kĩmwana kĩmwe kĩa nyũmba ya baba mũnini na ĩyo ĩngĩ kwa nyũmba ya baba mũkũrũ kĩmwana kĩmwe. Kwa ngerekano ndĩ na irĩtu atatũ kana ana. Koguo-rĩ, gũkũ gwitũ ndirĩhĩtũkagia, gũkũ ndikahĩtũkia, ngamanengera ĩmwe ĩmwe ĩmwe, kũrĩa ũrĩa ũtoire akoya, nakuo kũrĩa ũrĩa ũtoire akoya. Nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo? Nake mũrũ wa maitũ-rĩ, ake makĩgũrwo-rĩ, kana ake makĩracĩrio-rĩ, hakĩrĩ na mbũri cia ũgendi ciakwa. Nĩ ni mũgendi wa ithe wa mwarĩ. Ndiũĩ kana nĩwanyita nginya hau. Koguo nake-rĩ, nĩegũtũgaĩra twĩ na mũrũ wa maitũ ũrĩa mũkũrũ, okorwo nĩwe wĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ-rĩ, nĩegũtũne o mũndũ ĩmwe ĩmwe. acoke aingĩre nyũmba icio ingĩ cia baba mũnini nakuo aneane kĩrathimo gĩkĩ kĩrakomanĩra wega mũno mũno mũno ndĩrenda muone ũrĩa gwathiaga ndĩrenda mwĩyonere ũrĩa gwathiaga na ũ- ũhaki na ũngai mũtheri Ũmũthĩ ũmbũrire ataro ciothe igatigĩrwo ithe wa mwana na akacinyarira agĩcirĩaga na nginya ihĩĩ ciake ndagũranĩire na mbũri icio agacinyua njohi na igathira o ũguo na ũmũthĩ ũnĩrĩ ũrakora mũtumia na mũthuri wake nĩo me haha mwena ũrĩa rĩ mwanake maroka rĩ nake ndegwĩta mũndũ ũngĩ megũka ona mũka na moke na mũriũ ũyũ ona matigũka nginya na mũrũ wa nyina na mũriũ ũyũ ũngĩ moke maikare thĩ merane gũkũ mwendaga kĩ ũkaiguaga ng'ania nĩ aracĩirio we ũtoĩ na wĩ wa mbarĩ ĩyo ũiguage ng'ania nĩ atwarirwo na akĩracia kũrĩa we nawe ũtoĩ na wĩ wa mbarĩ ĩrĩa ya ithe mũtugo ũcio nĩ mũru mũno mũtugo ũcio nĩ mũru mũno ndamwĩra ma Kĩrathimo gĩkĩrĩte indo. Kĩrathimo gĩkĩrĩte indo. Indo ciũkaga thutha wa kĩrathimo. Cigoka cikona handũ hega mũno ha gũikarĩra kĩrathimo-inĩ kĩu. Agendi aya ithe, gũgũthiĩ atĩa? Ũyũ egwĩta egũthiĩ nyũmba ĩrĩa, mbũri cia ũgendi cirerwo cikarehwo rũciũ. Nĩho rĩu ndĩrokĩra. Egũthiĩ nyũmba ĩrĩa ya ithe mũnini athi nyũmba ĩrĩa ya ithe mũkũrũ auge atĩa ng'ania ĩ rũciũ nĩ ũgoka ng'ania ĩ rũciũ nĩ ũgoka he mbũri cianyu ciroka mwamũkĩre ciogendi nĩ mũgoka mwamũkĩre mbũri cianyu cioge ciogendi mũthuri ũyũ nĩ ehera hau kiugũ-inĩ nĩ aikara iteti hanini Aya nĩo megũka na mburatha ciake maingĩre kiugũ, mbũri ici ithano cioka-rĩ, moe. Nĩ cia mũirĩtu hihi wa kerĩ. Ũrĩa wa mbere nĩ okire na akĩrehe. Kwoguo kĩhĩĩ kĩa mũciĩ ũrĩa gĩa kerĩ nĩkĩo kĩoywo, kĩa mũciĩ ũrĩa gĩa kerĩ nĩkĩo kĩoywo, moka kana marĩ atatũ, moka moya mbũri ici na mũrũ wa nyina nao rĩ mainũkio tondũ aya matikarũgĩrĩrwo tondũ ĩno nĩ nyũmba ya ithe gũtirĩ hĩndĩ mũirĩtu ũkendio na mage mbũri cia ũgendi mũciĩ ũcio nao aya makĩendia gũtirĩ hĩndĩ ũyũ akaga mbũri cia ũgendi tondũ nĩwe ũkuhĩrĩirie mũno gĩthaku gĩkĩ kĩa nyina makĩrĩkia gwĩka ũguo rĩ nao marathime mwana na kĩrathimo kĩrĩkũ Nĩ tũgũcokereria nĩgetha tũmenye nacio mbũri ici cia ũgendi-rĩ ikũrathimwo kĩrathimo kĩrĩkũ. Nĩ ngatho mũno.